Цыппӕрдӕсӕм сӕр Павел ӕмӕ Варнавӕ иконийы дӕр бацыдысты иудейаг синагогӕмӕ, амыдтой афтӕ ӕмӕ иудейтӕй ӕмӕ бердзентӕй тынг бирӕ баууӕндыд Йесойыл. Хуыцауы ныхасӕн чи нӕ басаст, уыцы иудейтӕ та сызмӕстой муртатты ӕмӕ сӕ сардыдтой ӕфсымӕрты ныхмӕ. Павел ӕмӕ Варнавӕ уым фесты бирӕ рӕстӕг. Ныфсджынӕй дзырдтой хицауы тыххӕй ӕмӕ йӕ хорзӕхы тыххӕй раст кӕй дзырдӕуыд, уый апостолты фӕрцы хицау ӕвдыста ӕвдисӕйнӕгтӕй ӕмӕ диссӕгтӕй. Адӕм сахары фӕдих сты, иутӕ иудейты фарс уыдысты, иннӕтӕ та — апостолты. Муртаттӕ ӕмӕ иудейтӕ сӕ хистӕртимӕ скодтой апостолты бафхӕрыны ӕмӕ сӕ дуртӕй амарыны фӕнд. Павел ӕмӕ Варнавӕй куы базыдтой, уӕд ацыдысты ликаонийаг сахартӕ Листрӕ ӕмӕ Дервимӕ, стӕй Шалфамблайтӕм. Ам дӕр хъусын кодтой фарны уац. Листрӕйы царди йӕ къӕхтӕ сахъат кӕмӕн уыдысты, иу ахӕм лӕг. Ӕдзух бадти, цӕуынхъом никуы уыд, уымӕн ӕмӕ мады гуыбынӕй афтӕ рахаста. Павел куы дзырдта, уӕд ӕм хъуыста. Павел ӕм ӕдзынӕг ныккаст ӕмӕ федта, уыцы лӕг мӕ ис, кӕй фӕрцы сдзӕбӕх уа, ахӕм уырнындзинад. Уӕд ын Павел хъӕрӕй загъта: «Слӕуу дӕ къӕхтыл!» Уый уайтӕккӕ фӕгӕпп ласта ӕмӕ райдыдта цӕуын. Павел цы бакодта, уый адӕм куы федтой, уӕд ликаониагау райдыдтой хъӕр кӕнын.
«Адӕймаджы хуызы нӕм хуыцӕуттӕ ӕрцыдысты!» Ӕмӕ Варнавӕйы хуыдтой Зевс, Павелы та Гермес. Уымӕн ӕмӕ ныхас фылдӕр уый кодта. Сахары кулдуары размӕ Зевсӕн цы кувӕндон уыд, уый дзуары лӕг та кулдуары цурмӕ ӕрбатардта галтӕ, ӕрхаста дидинӕг быдтӕ ӕмӕ йӕ зӕрды уыд адӕмимӕ нывонд ӕрхӕссын. Фӕлӕ апостолтӕ Варнавӕ ӕмӕ Павел уый куы фехъуыстой, уӕд ӕрӕмыгътой сӕ пӕлӕзтӕ, сӕхи баппӕрстой адӕммӕ ӕмӕ хъӕлӕсыдзагӕй дзырдтой:
«Адӕм, уый цы ми кӕнут? Мах дӕр сымах хуызӕн адӕймӕгтӕ стӕм. хъусын уын кӕнӕм фарны уац, цӕмӕй сымах уомӕн хуыцӕуттӕй раздӕхат цардӕгас Хуыцаумӕ, арв, зӕхх, денджыз ӕмӕ сӕ цыдӕриддӕр ис, уыдоны сфӕлдисӕгмӕ. Хуыцау рагзаманы адӕмтӕн лӕвӕрдта сӕхи куыдфӕнды, афтӕ цӕрыны бар. уӕддӕр йӕ хорз хъуыддӕгтӕй иудадзыг ӕвдыста йӕхи. Арвӕй уын ӕрвиты къӕвда ӕмӕ йӕ афоныл дӕтты зӕххы бӕркад. Хӕссы уӕ хойрагӕй ӕмӕ уын уӕ зӕрдӕтӕ ӕфсады цинӕй. Уыцы ныхӕсты фӕрцы дӕр зынтӕй баурӕдтой адӕмы уыдонӕн нывонд ӕрхӕссынӕй. Уӕд Антиохи ӕмӕ Иконийы ӕрцыдысты иудейтӕ ӕмӕ адӕмы сардыдтой апостолты ныхмӕ. Павелыл ралӕууыдысты дурадзагъдӕй Ӕнхъӕл уыдысты, амарди, зӕгъгӕ, ӕмӕ йӕ сыфцӕй ласӕгау аластой фӕссахармӕ. Фӕлӕ йыл ахуыргӕнинӕгтӕ куы ӕрӕмбырд сты, уӕд Павел сыстад ӕмӕ баздӕхт сахармӕ. Дыккаг бон Варнавӕимӕ араст Дервимӕ. Уыцы сахармӕ ӕрхастой фарны уац ӕмӕ бирӕты скодтой ахуыргӕнинӕгтӕ. Уый фӕстӕ ӕрбаздӕхтысты Листрамӕ, уырдыгӕй та Иконимӕ ӕмӕ Антиохимӕ. Алы ран дӕр ныфс бауагътой ахуыргӕнинӕгты, фӕдзӕхстой сын, цӕмӕй уырнындзинадыл фидар хӕцой ӕмӕ сын дзырдтой, Хуыцауы Паддзахадмӕ бацӕуыны сӕраппонд мах бирӕ зынтӕ бавзарын хъӕуы, зӕгъгӕ. Алы аргъуаны дӕр сӕвӕрдтой хистӕртӕ, сӕ къухтӕ сыл ӕрӕвӕргӕйӕ. Комдаргӕ фӕкуывтой ӕмӕ сӕ бафӕдзӕхстой, кӕуыл баууӕндыдысты, уыцы хицауыл. Апостолтӕ ахызтысты Писидийыл ӕмӕ ӕрцыдысты Памфилимӕ. Пергий фӕцамыдтой Хуыцауы ныхас, стӕй ӕрцыдысты Атталимӕ. Уырдыгӕй денджызыл сӕ фӕндаг адардтой Антиохимӕ. Ныр цы хъуыддаг ахицӕн кодтой, уый аразынмӕ сӕ Хуыцау хорзӕхыл бафӕдзӕхсгӕйӕ кӕцӕй рарвыстой, уырдӕм. Куы бахӕццӕ сты, уӕд ӕрӕмбырд кодтой аргъуаны уӕнгты ӕмӕ радзырдтой, Хуыцау сӕ фӕрцы цыдӕриддӕр сарӕзта, муртаттӕн уырнындзинады дуар куыд байгом кодта, уый тыххӕй. Павел ӕмӕ Варнавӕ уым дзӕвгар рӕстӕг арвыстой ахуыргӕнинӕгтимӕ.